Дыккаг сӕр Ме фсымӕртӕ, сымах нӕ намысджын хицау Йесо Чырыстилы уӕнчытӕ стут ӕмӕ ма кӕй хъулон кӕнут. Зӕгъӕм, уе мбырдмӕ бацыд адӕймаг сыгъзӕрин къухдаранимӕ, зынаргъ дарӕсы. Бацыд мӕгуырдӕр, бызгъуыр дарӕсы. Зынаргъ дарӕс кӕуыл ис? Сымах уымӕ куы бакӕсат ӕмӕ йын куы зӕгъат: «Сбада ацы хорз бынаты!» Мӕгуырӕн та куы зӕгъат: «Ды уым ыслӕу, кӕнӕ ӕрбадӕм мӕ къӕхты раз!» Уӕд, миййаг, иуы иннӕмӕй нӕ уӕлдӕр кӕнут ӕмӕ галиу зондыл лӕуд тӕрхонгӕнджытӕ не свӕййут? Байхъусут, мӕ уарзон ӕфсымӕртӕ! Дунейы цӕстыгӕвзыг чи у, уыдоны Хуыцау, мыййаг, нӕ сӕвзӕрста уырнындзинадӕй сӕ схъӕздыг кӕнынмӕ ӕмӕ сӕ йӕ паддзахадмӕ бахонынмӕ. Уыцы паддзахадӕй Хуыцау зӕрдӕ бавӕрдта, чи йӕ уарзы, уыдонӕн. Сымах та мӕгуыры ницӕмӕ ӕрдардтат. Бонджынтӕ уӕ не ссӕндынц, Ӕмӕ уӕ тӕрхоны разы нӕ барудон миййаг не рлӕууын кӕнынц? Сымахӕн цы кадджын ном рардӕуыд, ууыл цъыф миййаг уыдон нӕ калынц? Сыгъдӕг Фысты куыд загъд ис, «Уарз Хионы дӕхи куыд уарзыс афтӕ», зӕгъгӕ, кӕд сымах паддзаха уыцы гъдаумӕ гӕсгӕ цӕрут, уӕд раст кӕнут, Фал кӕд искӕй хъулон кӕнут, уӕд тӕригъӕд ӕфтаут уӕхи ӕма гъдаумӕ гӕсгӕ стут ӕгъдаухалджытӕ. Уомӕн ӕма ӕппӕт ӕгъдау чи ӕххӕст кӕны, уый ин йӕ домӕнтӕй искӕцӕй куы фӕкъухцӕуа, уӕд ӕнӕхъӕн ӕгъдау фехалагау азымджын у. Махӕт чи загъта, ма мардӕр уый загъта. Кӕд хатгӕ нӕ кӕныс, фӕлӕ искӕй марыс, уӕд ӕгъдау халӕг дӕ. Уӕ ныхас Ӕмӕ уӕ хъуыддӕгтӕ нывыл хъуамӕ уой, уымӕн ӕмӕ уын сӕрибардӕттӕг ӕгъдау тӕрхон кӕндзӕн. Тӕригъӕдгӕнаг чи нӕу, уымӕн тӕрхон тӕригъӕд нӕ зоны, тӕригъӕдгӕнагӕн тӕрхонӕй тас нӕу. Ме фсымӕртӕ, кӕд исчи зӕгъы, уырнындзинадмӕ мис, зӕгъгӕ, йӕ хъуыддӕгтӕ та уырнындзинадмӕ гӕсгӕ не сты, уӕд ын уый цы пайда у? Ахӕм уырнындзинадӕй фервӕзын кӕндзӕн? Зӕгъӕм, де фсымӕр кӕнӕ дӕ хосты бӕгънӕг ӕмӕ сӕм бонвӕг хойраг дӕр нӕй, ӕмӕ сын сымахӕй исчи куы зӕгъид: «Ацӕут фарнимӕ, уӕхи батавут ӕмӕ бахӕрут, фӕлӕ хъуаг цӕмӕй ӕййафынц, уый та сын куы нӕ раттид, уӕд уымӕй цы пайда ис? Афтӕ уырнындзинад дӕр. Хъуыддӕгтӕй ӕвдыст куы нӕ уа, уӕд мард у. Фӕлӕ исчи зӕгъдзӕн, дӕумӕ уырнындзинад ис, мӕнмӕ та хъуыддӕгтӕ. Фенын мын кӕн дӕ уырнындзинад нӕ хъуыддӕгтӕй, ӕз та дын мӕ уырнындзинад мӕ хъуыддӕгтӕй равдисдзынӕн. Дӕу уырны, Хуыцау иунӕг Хуыцау кӕй у, уый. Хорз кӕныс, уый дӕлимонты дӕр уырны ӕмӕ мризӕджы ризынц. Фӕлӕ уырнындзинады нӕ хъуыддӕгтӕй мард кӕй у, уый базонын дӕ фӕнды ӕнӕзонд адӕймаг? Нӕ фыдӕл Авраам йӕ фырт Исааккӕ нывондхӕссӕныл куы рӕвӕрдта, уӕд Хуыцау Авраамы йӕ хъуыддӕгты фӕрцы не сраст кодта ӕви? Куыд уыныс, афтӕмӕй йӕ уырнындзинад ӕмӕ йӕ хъуыддӕгтӕ фӕрсӕй-фӕрстӕм цыдысты, Хъуыддӕгты фӕрцы йӕ уырнындзинад сси наиб. Афтӕ сӕххӕст, сыгъдӕг фыст цы зӕгъы, уый. Авраам баууӕндыди Хуыцауыл, ӕмӕ уый тыххӕй Хуыцау банымадта рӕстгӕнӕгыл. Ӕмӕ Авраамы схуындӕуыд Хуыцауы хӕлар. Куыд уынут, афтӕмӕй Хуыцау адӕймаджы сраст кӕны ӕрмӕст уырнындзинады фӕрцы нӕ, фӕлӕ хъуыддӕгты фӕрцы дӕр. Афтӕ хӕтӕгсыл раавдӕр сгарджыты куы суазӕг кодта ӕмӕ сӕ дӕс фӕндагыл куы арвыста, уӕд ӕй Хуыцау йӕ хъуыддӕгты фӕрцы не сраст кодтави? Уӕдӕ буар ӕнӕудӕй мард куыд у, афтӕ уырнындзинад дӕр ӕнӕ хъуыддӕгтӕй мард у.